ni khensa swinene ku va mi saputa ka nkanelo wa gingirikani ku ri mina mandlela ya kereke gingirikani wa ku maxava ni kha ni ku eka stores swi ri kile nyora thirsin totora salute ni kha ni ku mi nga titimeli phela hi ku ri ke ni ngeza mi subscribe ka channel ya hina ni kombela mi endla tano mi tli subscribe mi ku tli eh, the clock dek loko hi endla ti-show ta hina mi nga titimeli mi nga sela ndzhaku um mi hatla mi kuma swilo swa hina hi ku hatlisa um a tsutsumele a phamsi um eh, vito eliku lociwa album ya prince rangani

khoma kahle ngopfu okay na sweswi loko hi ta kha ku chayiwa kona mi xavile album o oh, album ta yi xava namuntlha hi yi xava ka yena um ivi loko swa ha te tani hi hlangana na ti-fans ta nkanela gingirikani va kha va ku va tele ku ta vona prince rhangani na vona

ku na ti-artist tin'wana leti a ti ri kona kwalani ku ta sapota prince rhangani ni vone josepha n'wamlorho va juvesta heyi a va ri kona vanhu heyi okay maswala ku ni yimela vamani ni yimela josepha n'wamlorho ni yimela juvesta na mandla chauke okay xa huba um i ncini xi nga ndla ku mi suka le kule mi ta fika la a phansi namuntlha Ah, hina hi te ku seketeleni ka prince rangani Ah, prince rangani u endla cd launch ya yena so hi ku ri no hi fanele hi ta hi ta seketela nja- njhana wa le kaya ya
alo mustem album
ya ya albumu na yona a swi nge endleki hi yi twini hinkwayo na yona ti-original to va ndlwini wena i mi ta fika ngopfu va namuntlha

i ku prince i byele ku ta humelela namuntlha what can we expect ha prince a nga na xi tsake ngopfu leswi a xi ri le phansi a xi tsake ngopfu xisina lexi a ni nge se tshama ni xi vona xi tsakile xi ku xona a xi rhandzi ti-surprises xi endla swilo swi swi nga swi nga tolovelekangiki and impela swi humelerile
Mukolo.

vana lavana hi nga langutela switayela swintshwa namuntlha ka xidumu namuntlha ma langutela switayela swintshwa ma yi twa na albhamu albhamu yintshwa ya switayela swintshwa swa rhangani se mi ya langutela swilo leswi nga tolovelekangiki ehenhla ka xiteji ende tani featurini swinhwanyatana swa yi three na majita lama ma mina ta kha ti vuya bot ni ya ku band bot ni kombela mi byela nkanelo wa giri loko ku nga va na ti-surprises tintshwanyana mi hlangana yana mina ti-surprise a ni ti kota ehleka xiteji leswi ni ya ku endleni ka swona ne swi to ka swi nga tolovelekanga ku fana na minkarhi leyin'wana mara vanhu va ku tsakeni ku tlula na mpimo hi swona a ni kha ni byela vanhu ku loko nga ti-pipililista prince va nga ni u va pfumeli a lavi kosta va hi ku vanhu va tiva tinghoma ta mina va ti tiva ku tlula na pimo ende vana lava mina va ti cinela ku tlula vaseketeri va mina tinghoma ta mina se va ta va kha va
bamano tlanga a ni valala
okay a ku ri prince rakani la ka nkanela gingirikani ni ka nibeka swi twa swi fanekele nyora amfesi tota lava kha mi tisela swo swo swo tsaka swo tsokombela swo tsakisa

ku na xilo xin'wana ni nga xi vona loko vanhu va kha ku perform-a khavisa vanhu vo tala va tsakela risimu ra ra xilo werile swinene lava nga tlhela va va ri va ri kombela ku ri tlhela ri philitiwa futhi ku va ku he xigede xa kona xi ntungununu mhani exi ma hi vona hina hi haha na mafedzula ha karhele

but anyway swilo swi fambe kahle palms um ku ve nghena va mapele i think mapele is a big is a good performer guys mapele i munhu wo kota ku performa ende performance ya yena yi ri kahle ngopfu hi enjoyini na vanhu va kha va yimbelela nsimu ta yena va tsake swinene va tsake va tsakela mapele swinene hi ndlela ya kahle ngopfu

vanhu vo tala loko kha ku phefoma muxongi rhangana va cini ene it's not ku ri va va va ri board no it's because there's something about xongi rhangan's music it needs you to listen you have to listen to her music for you to enjoy it ene loko ma ku i ti vona ti-lyrics ta kona leswaku you just enjoy the whole performance

vhele ha swi tiva ku ri i famba na vanhu vo cina ende ke swa saseka leswi va swi endlaku exitejini mara xongi rhangani guys ha big ups big ups xongi rhangani good performance great performance kahle kahle a swi ri kahle swi sasekile swa xongi rhangani a mi ni tsake ngopfu a swi ni tsakise swinene a phalamisa ku tele mi swi vonile ku a ku ri njhani mos a phalamisa ku tele a ku nga na tinyimpi a ku ri kahle ngopfu a hi tsakini um vanhu va te va ta sapota Mara mina ku na xin'wana ni lava ku xi vula hi mhaka ya ku va hi tirhisa ndhawu leyi va nge hi le Palms yi kahle swinene it's a very good place mara I think it's a small place it's it's too small for for those kind of artists va va va va Prince Rhangani va Benny Mayengani va Mister Post Joy Shirimani it's too small for them cause loko loko ku endliwa this kind of events ku va na lot of . almost like a stampede because munhu un'wana na un'wana i lava ku vona ende xiteji i xintsongo ende I, I don't know what what can we do because that place is a very nice place mara eh, that hall leyi va yi tirhisaka is too small is too small for this kind of artist um for me that's the only concern i have about the whole thing mara um, ntirho a wu sasekini a ku tsakisa swinene ene loko nghena master pose vanhu va tsaka swinene va yimbelela na master pose vele a va yimele the main act lo nghena phrase rangani yo yo yo ni vurini mina ni ku um loko ku ke ni a wu ti tivi ti-lyrics ta prince rangani loko i yeleyi a palms i ta hlupheka because ti-fans ta prince rangani they know the songs from track number one to track number thirteen so hi leswi nga humelela they were singing along a ku tsakisa ngopfu aphana mzi guys hi ne hi tiphine swinene loko ri keri ku ri n'wina mi titimerile a hi swi tivi mara keni languta leswi nga humelela palms

maxaka nkanelo wa gingirikani ni khensa ngopfu vito ra mina hi mina mandla gingirikani nkanelo wa gingirikani i nongonoko ene na khensa kwa mi subscribe yini mi va na hina hi kha ri hi dyela namuntlha hi dyela hi timhaka ta le pals le a ku lontshiwa album ya xidumo hi prince rhangani album leyi nga ku fambeni swinene vanhu vo tala va yi tsakela swinene ve ri yi biwe ngopfu ve ri dya ba na sweswiwani mina a ni la ku hemba a ni yi na pumps i'm still looking for this lee guy who is this lee guy where is lee ha lava lee hina ende munhu un'wana wa la ri le pumps a khala ku twisa ku ri i kwini lee va ku kom kom kom ya wena lee

guys can i talk about the attire minkarhi yo tala kuma ku loko ku performa prince rhangani i performa hi tisuti ne mara ka siku ra tolo kumbe tolweni swi ya hi ku hina mutla hi vona rini prince rhangani i yini ke big surprise ya ku va a ta na mahovhorolo mo truka ma tsariwile ndzhaku ku ri rhangani music just play it swilo swa saseke ngopfu va sasekile vanhu lava it was very nice tinsimu va kobvo ni ku kobvo va ku kobvola xixexo leswi swi vula yini hina kobvola siku rin'wana hi ta va na president a byela kahle kahle kobvola swi vula yini ku vita hi byela hi swi tiva

eka stores vanhu ni swi vone ku va cina vanhu vanhu va cina na swi tisa ne um prince ranganis music it usually becomes a complete package because kuma ku ri ku na vanhu vo cina wa yimbelela leswaku ku na ku chongola lani

ni kombela ku boxa leswiwani hi ti-performance ta prince rhangani vacini va prince rhangani va xisati na vaxinuna hinkwavo hayi I can say big ups to those guys man uh, ka sweswi n'wana kuma ku munhu wa wa ta fika ku cinela ne mara i ku cinela hi ku hi kota ku cina va cini va prince rangani va hambanini va cina because va understand music wa prince rangani and nga ri they are actually the biggest fans and i think that's, that's the difference about the artist tin'wana kuma ku ri you have a, someone who, who just comes a ta ta cina na wena mara vacini va prince rangani they actually part of the brand so i think um,

those three girls hmm. a ni swi tivi place anga ni va kuma kwini hi hleveleni n'wi mi swi tivaka was that a stretch someone did a stretch on stage and yo

ni khensa ngopfu ku vanhu lava hi nga hlangana vona a palms va hi tsakela swinene va ku nkana la green kana hi rhandza na mina na mi rhandza swinene ni khensa ngopfu maxaka hinkwenu n'wina hi nga fika hi vona na palms hi teka ti-selfie hi teka ti-picture swi ri a saseke ngopfu loko ri ke ni nga za subscribe ka channel ya hina nkana la green kana kuma ku endla tani namuntlha i ku . subscribe i ku tlilika the clock ku loko hi endla ti-show ta hina na wehe hi nga pfumeli hi nga sala ndzhaku hi nga ta ku va hayi hi mi siye ndzhaku hi nga a hi mi byelanga hayi hi mi byerile endla tano u subscribe byela van'wani mi share swilo leswiwa hinkwaswo ku swi duma hi va a trending topic la ka nkanelo wa gingirikani na mina mandla gingirikani ni khensa swinene mo hi hetisa hi heta hi famba hi tsutsuma kumbexana hi ta endla misisi exi. a swi lunghalungi swa kona i mafedzula lama hinkwawo heyi mo hi to hi nga vuli ku tibabalazi ku a ni a yi khomi leswo leswa mahwiri la u eke sdoro swi selekile nyora n'wina mi nga yangi ha no tshemba ku ri mi ta swi vona kwala vhikini hi ta posta um performance ya ya prince rhanga leyi mina ni nga yi kuma leyi ni nga yi foda even though a swi tika ku va hi kha ri hi foda mara prince a nga na ni koka hi voko hi wena le gere mani nghena xitejini mani ivi ni nghena xitejini ni kota ku fika ku foda mara ni nga vula ku kahlekahle a swi a swi tikanyana ku va hi kha ri hi foda. Mara e prince rhangani ve a a a a ni protect-a swinene ende ni khense ngopfu ku va prince rhangani a ni protect-ini ku va ni kota ku afford-a swin'wana leswi a ni ta va ni swi miss-ini hikwalaho u kuma ku ri a ni a yi duma ngopfu ma vona van'wana a va ha yi tivi ku yi tirha ntirho wa njhani loko va vona hi khome swilo leswiwani va tiva ri huhuwa a hi le ku huhweni hi le ku tirheni swinene ende prince rhangani ni khensa swinene ku va ni protect-ile a ni le miss some of the performance mara ni koke hi voko ku heyi wena le gere nghena exitejini mani chuwini ku vukreste a nga yi laha kumbe ni cina ni ku he phe mani swi koti ku cina ni ku hehe he sivana ni lavi a na ha swi lavi sara na ha swi lavi a lava ni byela ku a na ha swi lavi sara na ha swi lavi a la ka tika ka tika swinene a xigazeni okay loko ku ri na n'wana wa ka hina namuntlha hi wu gimeta kwala. Ni ku ri mina Mandla ya le gere gingirikani wa ka Mashava ni ri a hi wu pfaleni kwala hi leswi n'wana hi ta swi vona kwala vhikini ti-performance leti ti nga sala hi ta ti hoxa kwala vhikini mi ti vona hi n'wexe ku a ku humelela yini namuntlha a ho tiphina hi nongonoko mi nga sali endzhaku mi nga titimeli eka Stores salute. mi nga titimeli eke stores so mi wene dina dora ku tshwele ke dinyora ku hume qoqoto mi twa tora i'm test okay bye bye na lunghisa misisi kumbe va hi tsamanyana malebvu swin'wana a swi ti nga tshamisekanga i mafezulu hinkwavo mi nga hi soli na yena a ni ni byala mara